saka vanhu vakafunga kuti kunyepa vakafunga kuti pamwe vasungwa vavigwa mji mudzimba imwemo vanhu ndobva vatanga kupfurunura dzimba sofo vachipinda mudzimba vachitsvaga vachisecha vasungwa kwanga kusina ikoko saka zvainzi vasungwa vadzokera kupi pachisango icho chiyacha ndomavadzokera pakadhemu muchisango saka vanhu vakabva vasimuka masapoti ndobva vanosvika paya haangabvarurwa bvarurwa musariri nenyere zvekuti haakupona pabasi raingoti pakatsva sango elias chauke ave muti ari muti imomo akadzika akazviparanga nemadota zvekuti honga usikachamuoni kuti munhu ndobva anokwira ndobva abata muti kudai usiku ndokwa kwava kunoedza here pakabva ya foni zvikanzi a ah, pane mubhanditi aonekwa asina shirt ane pfuti akapfeka shoti chete achicrossa acturus road achipinda kuenda kucleveland regai ndikutaurire chidhuma achiiskepa masendeke achibatwa kwakabatirwa masendeke kupfuura kunana chipunga bheira uku nana chipunga bheira
Welcome to the Spanner Podcast Show.

Makadii makadii mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show apo pandinokuinzirai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yana Chidhumo naMasendeke mbavha dzakanetsa e, kuma 1995, 96, 97 ikoko vakomana vanonzi vakatombobatwa vakatiza kuChikurubhi vakabatwa Vakatiza kujeri rainzi e, kumuti murefu kunana Masvingo kwaMhinoti iri nechepapi chaipo asi kuarea yekuna Masvingo ndokwavakatiza ikoko ndokubva vazobatwa vakaendeswa kuChikurubhi. KuChikurubhi ndokwavakazochengetwa kusvika vazouraiwa asi vakambototiza futi kuChikurubhi ikoko. Saka paepisode 2 takagumira e, vakomana Vatsikana-tsikana mumashoulder vakabuda nepahwindo ranga rapwanywa nemumwe wavo vakuzama kuda kutorera mapurisa eh, magadhijere pfuti kuti vakwanise kubuda eh, ndo patakagumira ipapo saka regai tichipinda saka regai tichipinda muepisode 3 tinzwe kuti chii chakaitika ndopavakabuda chaipo here kana kuti zvakazoramba zvakanyatsokufamba sei aiwa ndidi kukupedzerai nguva ngatipinde muvhidhiyo
saka tasvika kuti kub maximum prison vamwe takapinda motikari takapinda nemota tikamhanya tikaenda kugedhi rekubva kumabvuku rere rekuseko ndokuva takamhanya tikanodiployerwa ikoko takabva tanzi imi muchiburukai eh, pfuti dzenyu ibvai maita raini makabva apa makakomba monobuda uko kukamombe uku tikapfuura nepakabridge tikatendera tikakomba nakamombe vamwe vanhu vakauya vakanokomba kubva kuchikuru maximum tichisangana pane two pane madam pane dam riripo ipapa ndingati pane two madams aripo but ai dam repakati ndo rataa takakomba bozi takabva tapinda mukamombe pane kumusha kwamai vamugabe kukamombe kweko takabva tabvunza vasaka vanhu vemukamombe vakati patanzwa pfuti kurira taona vasungwa isusu asi vasungwa avo vatiza vaitanga vari kuya kunoku saka vaona kuti kunoku hakuike ndobva vadzokera umo mukati umo saka vanhu vakafunga kuti kunyepa vakafunga kuti pamwe vasungwa vavigwa muchi mudzimba imwemo vanhu ndobva vatanga kupfurunura dzimba sofot vachipinda mudzimba vachitsvaga vachisecha vasungwa kwanga kusina ikoko saka zvainzi vasungwa vadzokera kupi pachisango icho chiyacha ndomavadzokera pakadhemu muchisango saka vasungwa varipo ipapo bcoz makasira kureacta imimi tikati ano saka iri bho vasungwa varichi varipo paarea saka isusu takabva takomba area yese yese takabva takomba saka inini kwandanga ndakamira inini nandakamira pabridge ipapo bridge rinoenda kusecosimend ukabva pagedhi repamaximum kumainsinareta kueko pane gedhi riripo ukadzika kuzasi kwacho pane kabridge karipo ipo paya saka ndopana ndakamira ndandakatomira navo mbuya anzi mbuya ndakukangana wazita ravo mhani vandandaka vaive shefu ndandakatomira padhuze navo ndikamira neumwe blazi ainzi katsatsi ainzi aive muwo veteran ainzi katsatsi katsatsi aive nebrain gun aive nezigun zihombe riya rekuti unoisa magazini yacho nepamusoro rinokurura iro riya saka tatakatomira paya vanhu vakati ngatisechei ndobva tapinda kusecha takapinda tikasecha sango riye rese takarisecha tikabuda uko hapana munhu watakaona tikadzokera futi hapana munhu watakaona saka ndakasvika ndikamira panaa ndakamira paya e, pakabva pabuda nyuchi patava takamira isusu vanhu vakarumwa magadhi akarumwa ipapo tikatiza pakabuda nyuchi idzodzo katsatsi akabva aita inonzi ad accidental discharge yepfuti apa umumu mukati memama nemasapoti nemagadhi jere vanga vachisecha bozi pakabva pasvika presidential guard pakasvika support unit pakauya um, air force of zimbabwe nemahelicopters saka takabva taita joint operation yekusecha e, patakarumba nenyuchi katsatsi akabva aita accidental discharge achikurura brain gun yake ichirova matombo ekunova masapoti vanga vachipinda vachireka masapoti akatombochema akati uyo mwana mukatichera wenyu anotoraya apa moo veteran ari kuita accidental discharge yebrain gun akabva atorerwa pfuti zvikanzi mupei green gun torai brain gun haagone kushanda nepfuti saka ipapo eh, masapoti akapinda vakareka masapoti apinda areka eh, vakabva vasvika pamatombo paive nematombo takuenda kukantini paive nezvimatombo zvimaruvare zvazviripo saka pane musapoti one akati ha guys uyo muti wamuri kuona wakamera padombo haumere padombo muti uyo haumere padombo something wrong saka vakabva vave so focused pave nemuti iwoyo ndobva vaakureka vachienda ikoko saka pavakareka vachienda ikoko uyo musariri anenge akaona kuti ndaonekwa panapa ndobva asimuka akuda kutiza saka paakasimuka achida kutiza akabva apfurwa nemwe mugajera ainzi chimbadzo akabva aridza pfuti pam ndobva amupfura saka kumupfura kwaakaita hana kufa akadonha mufesi uya adonha saka vanhu vakabva vafunga kuti sezvo ane pfuti vakabva vafunga pamwe atora cover saka is going to fire back panapa saka vanhu vakabva varara kukwata kurara pasi vachitora cover saka aikomanda support unit wacho iyeye akabva apa signal kuhelicopter signal helicopter ibva yasimuka uko saka helicopter yasimuka yakauya ikahuvha pangadonha musariri saka iye paakaona helicopter akasimuka akada kutiza eh, vakomana ndopandakaona kuti helicopter iyaya usaidheerera yakabva yaridza pfuti ndakungonzwa pfuti kuti brr ndobva yati kupukupukupukupukupukupuku ndobva yaenda kunomhara yamhara ndakanzwa vakupa signal kuti endai munonhonga endai munonhonga saka vanhu vakabva vasimuka masapoti nobva vanosvika paya haangabvarurwa bvarurwa musariri nenyere zvekuti haakupona pabasi raingoti saka takabva taenda bva tatakura body takamutakura asati afa infact but anga akutofa zvezvinoona kuti munhu ari kutofawo abvarurwa bvarurwa nehelicopta ndobva tamutakura bva taburitsa tamuburitsa bva musango muya tikanomisa kushed saka time yatakamuburitsa inosa kushed kwai kune motikari yearmy matakasvika tichimuisa imomo tamuisa imomo vanhu vakabva vave neconfidence manje masikati vasvika no no guys vanhu varipo apa because uyu one tamuwana saka kwasara vangani kwasara two uyu mariko nguluve paakatyoka gumbo vakamutora back into the, into the prison they took him back to the prison i was not there they took him back to the prison saka vasara vana kwasara chidhumo nachauke ndo two vanga vakutsvagwa e, eh, takabva tareka futi tikachipinda matombo mese hatina munhu watakawana saka vanhu vaive neconfidence dzekuti vanhu varipo panapa takasecha tikasecha helicopter ikava yakasecha haa vanhu vakati haa i don't think kuti ava two vachiripo vanenge vaenda eh, zvikanzi na zvikanzi na na officer charge zvikanzi ah, paive na officer charge haive painzi kadembo pachikuru maximum zvikanzi pisai sango eni bcoz mamuri muna august ka zvikanzi pisai sango ndobva tapisa sango rese kusvika pachena kuti mupu musichaone kuti muchioro wakutoona kuti vanhu avo kupi sango rese tapisa tapisa sango rese takatanga futi kutsvaga saka zvakaitika ndezvekuti pakatsva sango elias chauke ave muti ari muti imomo akadzika akazviparanga nemadota zvekuti honga usikachamuoni kuti munhu ndobva anokwira ndobva abata muti kudai akabata muti kudai ende hapana aimbofungidzira kuti munhu anga ave muzimuti iroro zimuti ranga rakasvibirira saka herikopta yakahuvha herikopta inenge ichitanga inofuridza kachidai muti unenge uchidai so muti uchidai saka yakaenda pazimuti raive nachauke vasvika pazimuti raive nachauke eh, helicopter iya saka chauke akaita mistake yekuti akabva asimudza musoro kudai achitarisa kuhelicopter saka vanhu vakari muhelicopter vakaona maziso ndobva vapa signal kuti munhu aripo panapa pane munhu panapa saka takabva tamuta move in kuenda kwave nachauke saka tasvika paye paya vanhu vakabva vamuta adzika shamwari ndobva ajamba kuenda pasi apa anga asina kupfeka ndobva magadhi atanga kumutsika e, magadhi vakamurova akarohwa zveshuwa because ipapo vanhu vaitoda kutomuuraya nenyaya yekuti e, vakanga vauraya mugadhi here saka vanhu vanga vasina tsitsi vanga kuti amaya rovai mbhandituyu saka chauke akarohwa ipapo saka nguva yairohwa chauke ndonguva yakabva yasvika emarson munangagwa ndiyanga ari minister of justice akabva asvika emarson akatofamba akauya akati ari kungorova munhu iyeye chete ndiri kumudzinga basa saka magadhi vakabva vatya ndobva vamusiya ndobva atorwa ndobva akandwa mumotikari yechi yearmy ndobva vaenda naye kujeri vaenda naye kujeri takasara taane confidence kuti haa chidhumo tinomuwana panapa saka takatanga kumiti yese matombo kuita se mumvura tairidzira pfuti mvura vanhu vachiti haari mvura herikopta inosecha inofuridza nemvura chiti pupupupupupu hamudemhemhe vanhu vakaridza pfuti vanhu vakaita sei vakamushaya saka tataneta manje uri kuona because takaspenda the whole day tripo hatina chatakambodya takangobva kuseni tanwa cup one saka takatanga kunzi vanhu vari kuigirwa sadza vari kuigirwa chikafu chikafu chikauya vanhu vakadya isu takashaya chikafu tikapuwa makoko tata kudya makoko ndopataiseka nabhururu na vangu anonzi mpezini ndikati iwe mpezini do you still remember that day tata kudya makoko makoko esadza chaiwo ndoa takaswerera tichidya ayaye uri kuona vanhu vakati hano ah, i think uyu aenda takasecha mumvura mese saka ini ndakabva ini ndandaneta mani ndobva ndanomira kumain gate vamirawo pamain gate paye paya vanhu vari kungoridza pfuto mwari ari kungoridza waitozwa nyere dzichitodonha makumbo akomana vanhu vakurorodza nyere indawa vanhu vakurorodza pfuti recruit kaanga tired pfuti dzakungoridzwa vanhu vakungoridza vari kuridzira muti vari kuridzira mumvura eh, unoziva kana kana ami kana ami yakatozvishaya kana akomana ah, vanonakirwa ndakakuridzwa nemagreen agara hapana aida kudzoka nenyere ipapo munhu sangoti ha ah, ndaneta ndaneta saka i ndakanomira kumain gate ndakamira pamain gate ndandakanomira pamote motikari yezbc yakabva yasvika yaiva nana tichaona swanda tichaona swanda aivepo pamotikari ipapo saka achingosvika chiona sona pfuni bva dzatorizwe ndama pakamhanyiwa kani ndakaona ticha achizvikanda ndakamuseka mumwe musina sangana ka ticha ndakakuona uchitora kavha iwewe pachimo chijero chipiuja chenje kuzbc chenje akabva ati pano vanhu vachitora kavha paiputitsirira vanhu vakuti pamwe aonekwa chidhuma aonekwa but haa anga asipo e, saka takabva tanza kwasviba hatichaoni saka call off search anditi vaitwa cold off masoja akadzokera eh, isusu tikadzokera kumabaraks tikadzosera pfuti saka takabva tarara unoziva kuti usiku ndokwakwakwa kunoedza here vakabvaya foni zvikanzi a ah, pane mubhanditi aonekwa asina sheti ane pfuti akapfeka shoti chete achicrossa acturus road achipinda kuenda kucleveland kucleveland kuye kumabvuku yeko ndokune kune range cleveland range kuyakwe saka ndokwaonekwa achicrossa achienda ikoku saka vanhu kuti vamuke usiku hazva zvichaiti takazomuka kuseni takunzi handei wakomana mubhanditi akaonekwa achipinda pachi chidhumo saka ndichidhumo chete anga asara because musarira anga aurawa e, nguluve anga abatwa anga ari mujeri chauka anga abatwa akujeri kwakwa kwasara one e, chidhumo saka takamuka kuseni kubva tamhanya kwaamari kubva tapiwa food ndobva kwaya rori mabedford aya tikanzi a ah, bedford ndomotikari yamuchashandisa kuenda kupi ikoko saka muchapfuura muchitora masupport mobva maenda monoopareta mutsvage munhu saka munomubata because hakuna kwaaenda aone kwachiyambuka kuti azofunda kumasasa kuye haa ndofunga kuti akayambuka saka arimo muchisango icho chiyachi tikati ano iri bho driver watakapuwawo kana kuti aidzidzira kudriver kana kuti aipanika chii hameno takabva zvakanaka pa patraining depot paya pachikurubi vatanopinda musupport unit tamusupport unit takutora masupport masupport nemotikari yavo driver akutadza kurivhesa apo paya vanhu vakata driver kutoboboika nebedford kutotadza kurivhesa vanhu vakati haa ah, pamwe pamwe uda arongopanikawo zvake ah, vatatakurana nemasapoti edu paya vatabuda vatarova eh, mabvuku road inoenda kwamutare inoenda kumutare road yayi tichibva pasi kuseko tichienda kumutare road makunosvika kumutare road pane churu chiri kuleft so pachakaita chichuru pane zvimatombo nechii nemiti ipo paya driver wedu uya hameno ndaatadza kunegotiata kv yoyo sei akwira churu driver apa usati motikari yakazara marecruits apa lucky nda ndakagarawo pasi andiri kuona kupu kupu takwira churu chiya chiya saka takwira churu chiya chiya motikari yakunoburuka muchuru muti uya wakabva wahaka vanga vakamira vese vakaroverwa pasi pakakuvara magajera akakuvara ipapo pakakuvara shamwari yangu ainzi amosi ravhu ndave neushamwari yangu mupezina aivepo e, pakabva pafa mugajera ainzi murashiki nemumwe ainzi nhema umwe mupana ainzi nhema saka sheti yandakapfeka iyi inopfekwa nematrousers anonzi masandy trousers saka anga akapfeka sandy trousers nhema unoziva saka motikari yepa yakazonokwanisa kumira paka vanhu vakakuvara ipapo ndakabva ndajamba bva ndamhanya sa ndindakanosvika pana murashiki mufesi wedu murashiki ainamata cheche zcc yai e, angabva nekubla wayo uku ndowanga achishandira kunana camel saka ndakasvika murashiki akarara akadai so pasi akatasa mudenga maso akangobuda kudai akatsemuka musoro akanoroera pasi akatsemuka musoro brain dzikabuda nepanapa saka ndakanosvika kumubata so munhu anga atooma eh masapota akamhanya vakati ah guys uyu munhu wenyu uka afa saka apa hapasina chekumirira uyu nhema trouse rese ranga radyika raita sei rabvaruka bvaruka trouse saka mapurisa akati hapana chekumirira because tongosiya one munhu anenge akachengeta board kuitira vamwe vanoziva kuzotura board saka takabva takupa zvira mazimuta ayo tikavhara road vatamusiya bhururu wangu akafa ipo murashiki angofa angu dai pfuti yake ingori paside ndobva taprosida kuenda kubasa saka takanosvika tikabva paten of mabvuku pai pai kunosvika kujegas masasa saka takabatana kubva army masoja akauya eh, prison police takakomba paya tikafamba waifamba une area of search yako yoti waitarisa kuti apa hapana munhu waitanga uchatarisa kana nemwena takasecha area yese tikarenseka sango rese rera chidhumo panga pasina anga arova pasi saka adaro takabva taita call of search zvikanzi ha ah, ngatichidzokera ichi kumabaraks eh, eh, rabasa remapurisa nemasoja pamwe dzimwe nguva kuti vabatsirane kutsvaga isusu tiri vamatrainees marecruits handei kutraining saka takabva tadzokera kumabaraks todzosera pfuti dzedu paya topinda mubarak uzava tangonetawo apa mumwe wedu afa murashiki e, vamwe wakuvara vamwe waniswa kuhospital ah, unoza murari chaiyo chaunga wava very down mura our moral was so down because we had lost another prison officer paaccident iyoyo and some other prison officers vakabva vaita se vakuvara saka takabva tangogara eh, paya tichitraina svika taenda kubva tanoviga mwoyo yedu bva tazodzoka unoziva magabjeri anga ane hasha saka pakaescapa chidhumo achiescapa ndo pakabatwa masendeke regai ndikutaurire chidhumu achiiskepa masendeke achibatwa kwakabatirwa masendeke kupfuura kunana chipunga bheira kunana chipunga bheira bcause masendeke ari kunzi akaenda kumusha kwavo kunorobha arobha ndobva arobha baba munini here baba munini vake here ndobva amutorera tv e, nezvimwe zvinhu at gun point ndobva amuti mdhara iwewe ita sei chindiperekedza ndaraya akamudrive akanomusiya kuna namount cylinder saka masendeka anga abatkala tv nezvimwe zvinhu zvaakatorera mudhara wake uya ndobva ayambuka kupinda mozambique bcause hakuna kunana chipunga bhera hakuna bhodha kuyako saka angopinda nemusango achipfochoma achibuda kwaakuenda munyama wakaita masendeke kuti azobatwa akasangana nemapurisa ekumozambique kuma 1997 ukaona munhu ane kala tv eh, kumozambique zvaiera kuti munhu akawanikwa ane kala tv so mapurisa vakangoreiza concern kuti hano uyu munhu ane kala tv plus ane zvakawanda wazviwanepi saka ndopaakabva abatwa kanzi tione mapepa etv yako kana waitenga kuzimbabwe unofanira kuva waideclare tione mapepa acho saka iye anga asina mapepa etv yanga iri color tv ndokubatwa kwakaita masende kakabatiswa necolor tv nemapurisa vamubata ndobva vaenda naye kuchipunga bheira uku ndobva vanomuvharira vamuvharira eh, akati handisi mozambicani ndiri muzimbabweni saka mapurisa vakabva vati ah, chii aleta ichi mapurisa ekuzimbabwe kuti tine munhu ari kuno watabata but ane color tv nezvimwe zvinhu zvaanazvo saka we suspect kuti munhu imbavha saka mapurisa akabva auya masapoti vakasvika pai pai ndobva vamutarisa vakatadza kumuziva unozara anga asimba masendeke but they couldn't recognize kuti this is masendeke vakasvika paya iye aramba akuti handisichi muzimbabweni ndiri muputukezi bhozi aitaura chiputukezi saka aitaura piwa chiputukezi saka abva ataura nevanhu vaye vakunetsana vakutaura chiputukezi saka iye akabva ati ah, mapurisa vakati anono ah, handifunga kuti muzimbabwen bhozi he is speaking pure portuguese munhu haasi muzimbabwen sa mapurisa akabva vamusiya ndobva vadzokera vadzokera mapurisa emozambique vobva vamuvharira vamuvharira manje kumozambique kune anonzi mapolisia kana wakambonzwa varume vanonzi mapolisia vekumozambique vaiva havazive chinhu chinonzi mutemo varume vaya e, kana vachiinvestigata nyaya vanorova nemipini yebadza unoza mipini yebadza mboma zvimboma zvayo ndozvavanokupwanya nazvo izvi vachiinvestigata nyaya saka masendeka anenge akaona vanhu vakarara vachibondwa nemipini yebadza kunzi titaurire iwewe zvakambomira se bob wachipondewa nemapolisi aya akabva aridza mhere masendeka akati aiwa ini ndiri muzimbabwen guys zvikanzi haa kana vari muzimbabwen ndondiwari ndobva vadaidza futi mapurisa akanzi come back munhu wenyaya muzimbabwe enu haasi muputukezu zvikanzi muzimbabwe ndikanzi aroro chitakuranai naye muende and then monoona kuti akazviwana kupi zvinhu zvaanazvo saka vakabva vamutakura ndobva vaenda naye papolice station ndobva vari papolice station ipapo someone recognized him ah, ah, ah, ah. ndimasendeke uyu tatobata tabata taraura achibva atonzi masendeke masendeke adzotochena ah, paya maoko nemakumbo otorwa maleg ion paya otodaidzirwa mutare mutare mutare over mutare otomhanya totoona aa ah, hanzi masendeke abata zvakaoma kana uchinzwa nyaya iyi unogona kufunga kuti ifirimu kana kuti idhirama but zvakatoitika in real life hei Pakaipa vakomana vacho vaitove nenharo dzaitove nhubu dzemachokwadi. Aiwa vhidhiyo iri ndarikatira nenyaya yekuti kune vamwe vasingade kuona mavhidhiyo akarebesa rikazonyanya kureba mumwe haazofari anokasika kubvisa nekubhoikana chero rikanakidza sei anenge asingade kuona chinhu chakarebesa. Saka episode 3 yagumira panapa ngatisanganei paepisode 4. Bye bye.